u ku yehlisiwa munhu a ri henhla akaye xika xika hi tekanyini break break ya yini a ni si na heta mani so i ten off yin'wana leyi kuleleyo ni fanele at least na mina ndi ndi ndi ndi va kahle a hi tsakeni hinkwenu swi twisisa welcome to vatenga hambani khome dag lanwani khome nyiku hi mi tisela swilo swa proper

hello guys amukela ka youtube channel ya hina mkhume dag lanwani khomenyiku vatenyambani wa swi tiva siku rin'wana na rin'wana hi tshama mi tisela swilo swa
so ya namuntlha media mi ta va kha vutisa med question since eh, la, last ni nga endla video a ni vutisa hi ti-question leti vavasati va chava ku vutisa vavanuna so video ya ko yi ta va yi ri laniwani loko mi nga yi bukhelanga mi nga mi ya yi bukhela So sweswi nyana namuntlha mede mi vutisa me ti question leti va va va va va sati va chava ku vutisa va vanuna. Mm. So like nhlamulela wanuna n'wana n'wana generally. So yeah. Okay, question number 1. Mm -hmm. mm. Why vavanuna or vafana va tsutsuma after masangu?
But hey.
or like let's say me me have and then say another one now and yeah, I've heard that far. Oh no, uh, leswi swa swi swa swa dependa. Uma minkarhi un'wana kuma swa ku swi ngo a nga mu rhandza wo lava masangu. Minkarhi un'wana swi endleka hi loko kuma swa ku ni lava n'wana vavasati a ni vavasati wa sweswi swa ku wa mi lava a nga ku lavi a jikisajikisa nkarhi wa ku leha swi twisisa and then loko se u nga ha ri le ka yena se hi laha a vuyaka ka wona swi twisisa ene wa wa ha ri le ka yena loko se u etlela na yena se u u famba cause vhela u nga ha ri le ka yena so ni sweleswo na swa vavanuna va swi endla um number two i ku vhele maybe a vhele a nga ri le ka wena u laha njhini a wu lava ku tihevhela njhini a wehe a swi twisisa mm-hmm. ya okay number two i xini lexi vanhwanyana um xi xi endla ku ri um vafana swi ndla nga ri swa va borha or e swi ndla nga swa va borha okay we ni veka so i i swilo leswi swi borhaka vafana swi endliwaka vanhwanyana or leswi swi endliwaka vanhwanyana vafana va swi rhandza va va swi rhandzaka kumbe va nga swi rhandzeki i question timbirhi oh, leswi va borhaka swi va anoyaka so mm, and then leswi va swi rhandzaka oh, swi leswi swi dependa ni hi munhu swa ku munhu wa njhani rhandzi swa njhani wa swi twisisa ya mara ma- most ya vafana ni nga ku va borha hi yini Eh, ka vavasati ai va bo- hi borha hi yini mara ya majita hi borha hi munhu loyi a ka a nga ti rhandzeki wa- wa- wansati loyi a nga ti rhandzeki a nga a chavaki mati Eh, swi twisisa ya swi twisisa swi koho swa ku pfa ku tirha tirhiwe makaya mara at least nyana a wu nge tshami u thyakile lembe hinkwaro swi twisisa so swi hi lava nsati wa ku tshama basini um ni ni ni ni ni matikhomelo ya yena swa ku i tikhoma njhani swi twisisa khoma njhani njhani ku na ku tikhoma ku biha swi twisisa hi ku hi ku tikhoma ku biha a ah, swi tele ku na ku eh, munhu loyi tshama ri le tavheni yexa hi ku groova u twisisa so hantswa ah, leswi ka hi ten off nyana okay. ya so leswi hi swi rhandzaka i i i i opposite ya leswa swin'wana kahle kahle loko munhu a ti rhandza a mbala kahle a kota ku mbala kahle um a nga rhandzi ngopfu ku hlevahleva na vanhu rhandzi a hleva na munhu wa yena ya a nga ma na hleva na munhu wa yena
a ni tivi kumbe ni yi hlamule kahle ma awucha mara ni vona nga ku hi swona sweleswo cause swa ku tala ni vona nga ku swi ya hi munhu swa ku munhu i rhandze munhu wa njhani cause va koho vanhu lava rhandzaka vanhu va ti-tarven wa swi twisisa mm. so swi ya ni hi vanhu swa ku rhandzi njhani mara most uh,
Okay, you get one question. Hana Dixilio, huh? Sorry.
Eh, But ni- more good question lady. love unganakufisa okay Ani nge line, please. yin'wani ya ku mm, n'wina vafana ma swi rhandza na ku ri um nhwanyana a rhanga a ti kombisa ti-feelings ta yena um before wena i ti kombisa Oh.
Eh, hey. yeleyo ni nga ku me ah, va koho va swi rhandzaka mari most a hi swi rhandzi wa swi twisisa
a hi swi rhandzi hi ndlela leya ku ah, phela swi fanele lero wo gangisa swi twisisa hamba vona ku lava mari eish ni twa nga ku ten off nyana swa ku why ni gangisa ku na ti-question ta ku tala hi ti vutisaka why ni gangisa loyo swi twisisa so leswi a hi tiva maybe swi endleka ku va endla ku hala mabyaleni mari normally hayi a hi swi rhandzi cause hi vona ngi ten off ku that question ta ku tala njengo wabya yelweni i lava yini wa hi wa so ni lava swa ku mi ni rhandza ni rhanga ni kombisa wena then se wehe un'wana wa maketer mari munga swi tshikeni ku swi endla swi endleni swa hi tsakisa minkarhi un'wana because wa swi kuma minkarhi un'wana kuma swa ku swi endla hi munhu loyi kuma swa ku na wo a wu mu lava vhele swa serious serious swi qina swi endla van'wani va ku va dlulaka vhele va nga chada va sukela kwalano so mari eyi nkarhi un'wana exi a ti vutisa vutisa swa ku ku endleka yini lano
nje nje a ngo ta na khwirhi loyi a la ku nyika rona ona eh. sweswi va swi hleketa swi tele leswi taka la la nqindeni okay a hi ndla ya ka yin'wana question mhm. mi swi vona njhani ku ri um eh, lese u le ka relationship i swi vona njhani ku munhu loyiwani like nhwanyana loyi wa ku rhandza
swa ku wa ni rhandza ni fanele swi vona njhani

va tika vanhu lava hambi va swi kota ku pretenda swa hi tikela ku swi vona swi twisisa so eyi vavasati vele yi hayi i va nyikiwe hi ndlela yin'wana mara ni ngo most hi swi vona loko a ne muti wun'wana un'wana na minawu wa swi vona eya ku ku ku va ku vekiwa ti-rules la mutini loko a landzeleli ti-rules wa swi twisisa a endla leswi mi nga mi nga twanana na swoho mi pfumelanile hinkwenu hayi swa ku se a jampa lani loko a jampile minkarhi yin'wani swi n'wi phazamisile a vuyelela so ni ngo kwalano ni swi vona tani swa ku ya maybe leya yi ye straight hayi swa ku hi veke ti-rules and then se jikijiki se u endla swa opposite so ni nga ku tano hi swi vona hi ndlela yeleyo. no like eyi ku na eyi vavasati phela va nikiwe hi ndlela yin'wana hi la tavula ku ni nga tshama na wena two years hinkwayo ka tshama ni nga ku rhandzi ni kha ni pretend swi koho swilo leswi two years yitsongo vaba va ku tala va nga pfumela na mina van'wana va tshama ma ten years twenty years just eh. la fambelaka kona god so eyi swa hi tikela mare most hi vona hi ndlela yeleyo so va vafana vona va swi koti ku pretenda eku pretenda yeah. eka rhandzu yeah. ah, a yi swi koti ku pretenda ku byela straight ayi
hayi swi koti pretend a jampa hi ya ka yin'wana question vafana a va swi koti ku pretend loko a ku rhandza wa ku rhandza loko a nga ku rhandza u ta swi vona okay ya u ta swi vona swi zi swi lawu na swigezana a swi simple swa kahaleti
okay yin'wana question i ku n'we vafana ma swi twa na ma swi smela loko hi ri masikwini ma swi twa ku ku nga

a ni hlamulani kahle a ni ku hlamula kahle ni hlamula ku he vanhu a a hi fani ni na n'we vavasati i masimelelo ya n'we a ma fani ya a ma fani Va mara koho. mi ni vutisa ku ri eh eh va- va- vavanuna va swi ma swi twa na simele lexi ya ma xi twa hina ku na simele lexi hi xi twaku loko hi ri masikwini n'we ma xi twa na xa yini ximela xa vona Xi- xa ku nuna babe e-e a xi xa- xa- xo twala ku ni le masikwini na swi twa swa ku swimele lexiwani ya ni le masikwini hi ma xi twa na se ni ku me swa depend swa ku munhu wa njhani mara ah,
a mi twi swimele mm, wena mm, a yi twi ma yi chayachaya babe Mm, yeah. ma yi xixi awu swa tipele phela obvious a ni phela u nge tshami the immediate pfuka nampundzu wo hlamba ni ta swi twa njhani Ya- ni vula ya ni ri ku hlambeni maybe loko u tshama u tshama u u ri hlambeni ya ni kha ni hlamba maybe ni hlamba ka three dyambu ka four swi nga khathali ku ni hlamba kangani
Ah, xilo lexi a xi nun'wi xo nun'hwela so a hi swi dyi

ingaku
i problem na loko u kuma ku um n'wansati a gain-a a ri ka relationship let's say ku fana na me sweswi a ni se land-a jikijiki after five years u kuma ni ri tidudla tin'wani um ende wena okay ni nga endlisi kwala and ende mina ni hayi oh, okay so, no nakona leswiya swi ya swi ya hi vanhu kumbe mara ni swi ya hi munhu swa ku munhu wa njhani wa cause ku na vana va rhandzaka xilenda a teki xilenda ku vhele yi rhandza xilenda
e swi kona ti-preference e swa ku leyi teke xilenda yi lava xilenda and then loko se a kula so swin'wana swi ya ni hi maturity ya munhu swa ku phela vhele u vhasa u nge tshami laha u nga kuli so swin'wana swi lava hi ma-out ni ku hlaya swa ku swa endleka hi hi va matured hi swi tiva swa ku phela n'wansati kumbe munhu un'wana na un'wana i fane a kula swi twisisa ya so swa ni nge hlaya swa ku cinca unless loko se kumbe vhele ni yo zonde xidudla se a ku a ni teke xilenda se a kula leswi swa ku vhele swa ku nyenyedza ku n'wi tshika e-e eh.
ni boheka ku n'wi tshika njhani manje a ni i ta va eh. na ku heta kula swona ku swi lava hi va matured hi kote ku tisa loko nga ri matured mara i nga ti kume n'wi tshikini

se Thank va you. ku Okay. se va ku wa rhandza ka vanhu va so so Okay, so, so. rhandza yi. Hmm? I rhandza- yo hayi hayi hayi i hayi rhandza yi we. na mi ni rhandza
ni rhandza munhu wa kahle Munhu wa slenda kahle. chabi kahle slenda na chabi ni right Mm. Okay.
okay vafana kahle kahle mi endla yini or mi nga endla yini loko mi kuma ku mi lahlekeriwa hi ti-feelings ta munhu loyi mi rhandzanaka na yena or u n'wi byela njhani
ni n'wi byela njhani swa ku
mi le ku rhandzaneni mi le ka relationship and then ti-feelings ti hela u swi twisanyana u nga n'wi rhandzi i n'wi byela njhani munhu loyi a ku e exe wa ta wa swi twisanyana Oh, a wu n'wi byeli a wu n'wi byeli a wu n'wi byeli u tshama na yehe u ze a fana yehe yo ti langela a hina hi nga ti hi swilo swi ta jika swi va so swi va so tshama na yehe xilema xa wena xilema xa wena u zamazame ti-feelings tin'wani ti ze ti va kona u ti zamazama kwihi ti-feelings tin'wana a wu ti heta hi yini ti hete hi yini a nga ha hlambi n'wi hlambisi n'wi byela hlamba ti tlhela ti pfukelela se u kota tivuyelela futhi unless eh hlamulela vafana hinkwavo unless loko swa ku vhele a wa n'wi lavi u lava ku humeka hi yona vona kwalani ya loko se u lava ku humeka hi ya u mu avoid a u swi vona leswaku no na yi ta swi vona swa ku a ne u ta va u nga u nga tshami na yena straight loko u tshama na yena straight vhele a swi boha ku vitiwa lavakulu a ne vhele se u lava ku humeka hi yena se u tekele decision ya wena e mara a nga byeliwi wansati tshama na ye kwalaha swi ta tikomba phambeni u vuka swa ku ti heta yini ti-feelings ta wena loko nga ku loko a khuluma ngopfu a ku borha n'wi byeli swa ku hayi u khuluma ngopfu nkingha wena se loko a ri na wena yi ta ti adjusta se u khuluma ngopfu u khuluma ngopfu njhani loko a kha vulavula na wena ni la ku a ni swi tivi swa ku yi ti-feelings ta ye ti heta hi yini tsila yi khuluma ngopfu loko a ri na wehe kumbe ku khuluma ngopfu i problem e a ne munhu un'wana na un'wana na ti-preference ta ye swi nga endleka hi ku ri problem swi tele swi tele swi nga swi nga endleka swi swi mi hetaka ti-feelings sorry no Mm, la yako ukhuluma ngopfu va ko va zonda ku munhu wa ku khuluma ngopfu a yi khuluma Okay. ngopfu leyi khuluma ngopfu leyi a na mi khuluma ngopfu a ni swi rhandza so mara swa swa depend a mara a ni swi rhandzi munhu a loko ku famba kun'wana kun'wana a pepepepepepepe hayi a ni swi rhandzi okay mara na ko swi kahle munhu a ti vulavulela kasi ri yini ni vula ku me preference ya me hi leyi mara hayi swa ku munhu loko a vulaka ngopfu i wrong hi leswi a nga hi xiswona mm.
se mina wo rhandza leswi ni rhandzaka swona
wo rhandza ku vulavula ngopfu na vulavula mara hayi leswa swo swa ngopfu vana vanhu laa ni nga va tolovela mm.
mm-hmm. ku fana na wena i rhandza ku pepere pepere pepere a vula ngopfu so hamea ni rhandza ah, baby hayi a ni vula ni swo sweswi mina mi ri na swi hi rhandza vula- ku hi vu- vulavula eh, na ra- eh, hi vula swona swa ku pepere pepere hayi pepere pepere no vulavula swi swa normal njhenjhe Ah, u vulavula ngopfu ke Okay. ni vula munhu wa ku vulavula ngopfu o ayi ni vulavule ngopfu Mhm.
danko next question nga ni question next question okay va fane va swi endla leswiya swa ku u kuma ku a ri na tichomi or a ri na va- vanhu van'wani a vulavula hi E relationship ya yena oh eh ya van'wani va swi endla van'wana va swi endli swi ya ni hi munhu kahle kahle leswaku munhu loyi tiye ku fikela kwini ya twisisa so van'wani va vulavula ni vanghani va voho kumbe van'wani va vulavula ni ti-family members ta voho van'wani vo chuza ku miyela so swi ya ni hi munhu kwalani swa ku munhu loyi i munhu wa njhani njhani swi twisisa ya mara mi nga toloveli ngopfu ku vulavula ti-problem ta n'we vanhwini cause eyi ti ta ti ta mehlisa xihundla ene mi nga tshami ngopfu na timhaka hayi minawulu ya tika u nga tshami ngopfu na timhaka leti mi tikaka cause mi ta gcina mi ti dlaya so swi swa ku swi tele nyana
okay and then ya ka question yin'wani n'wina vafana lese i ku yini yi turn off leyi yi va ku kona loko mi kha mi endla masangu eh,
ni nga ku hi loko okay nhlamulo leyi mi fana un'wana na un'wana um eh, ya ya ku sungula ya ku ku yehlisiwa munhu a ri henhla
akaye shika shika ayitekanyene break break ya yini ana sina heta man so i ten off yin'wana leyi kule leyo ni fanele at least na me ndi ndi ndi ndi va kahle a hi tsakeni hinkwenu swi twisisa so ya yeleyo na yo i ten off leyikulu ka va xinuna

van'wani vhele ah, sweswi a hi nge swi cinci van'wani vhele hi vutswa lava nuwa so ku ku mo chekacheka ku ni swa ku hlamba hi swoho wa tiva swa ku munhu wa njhani wa swi twisisa u diladila na swoho u zo va right cause na ya na ximilini xa bad smelling ya ten off ka vavanuna ka timhaka loko swi fika ka timhaka ta masangu okay
why vafana va cheata
ayi yi vutiso hi xilungu he why va cheata vanhu lavawa ah, okay leyi mara a ku chiti mufana un'wana na un'wana twisisa wo fana na yena yi safe so mari nta nta ringeta ta ringete ku hlamulela vafana general lavan'wani because most a hi swa mina a hi swa mina so um um mosi xichangani xa khale va ri um vo vo vo ya va ya lota ehandle se va vuya va ta tiyisa muti swi twisisa. lero loko va ya handle va ye ku loteni and then va vuya va ta kulisa muti that's why va va tshame na vanhu va khale va va la kulisa ndyangu baby hayi va kula ndyangu na hambi munhu a nga chiti no mara most va fanele va va va chita hala handle a va suka va nga rhandzi a ni tivi swa kumbe vo it's pleasure njhe vo tendlele pressure leyi nga ta tlhe yi hela kwala ni kwala va vuya va ta hlayisa muti
murimi samba ni yi hlamule kahle majite ma ta ni yimelela
va ye kuloteni handle
va vuya va ta hlayisa muti

Ah, minawunawu leyin'wana hi fanele hi dyondzisa vana minawunawu hi ta yi tiva hi- ya ku na n'wana nga nga ta dyondza na wa khale ku munhu ya lo ta handla vuya hawa yo next question bet hayi mi nga chiti next question okay le question i nga ri mm, ya ku hetelela
okay
why vafana va ri na pride
vana pride mm. pride njhani swa munhu na pride because munhu un'wana na un'wana ka relationship na pride ya yena ka relationship eh na pride ya wena mara ka relationship a ni pride ya laveki se why u kuma ku munhu ka relationship na pride no munhu un'wana na un'wana na pride ya yena yo nga limited van'wana mo yi vona nga ku yikulu van'wana mi yi voni mari munhu un'wana un'wana i believe munhu un'wana un'wana na pride ya yena ya Laha ina Afrika ina Dzonga. yona pride ya wehe a ya relationship why i ri na pride ka relationship a ni ka relationship ku nghena me ku Hi mehe ni nghena wena yes mara why i nga tirhisi pride ya wena sayitini phela ka relationship a ku laveki se pride swi ngoma a nda ha laveki musi me why

Yo, ya why yi nga yi endla. tirhisi eswitaratini yini yini yini yini kwahala a wu yi tirhisa ko before yi yi endla a ni swakudya nga yi tirhisi ndhawu yo nga la ka mehe mehe n'wini ni nga na pride loko ni ya kwini kwini ni fanele ni swi dila na endliwa hi yona yini Loko Oh, we- fane we- yi dila na yona loko we wa xisati vona nga ku is too much ka wena hi fanele hi vulavurisana hi mitana hafu hi munhu un'wana na un'wana na pride ya yena ni nga yi hlamula hi ndlela leyo okay mara ni twe i ku a ku na swa ku ni ta siya pride okay halani. eh u ta na pride ya wena Mm. ni twa i ku swo va ku ri ko va ku ri loko u ya endhawini ya nkarhi wa yi maintain wa swi tivisa nyana Ni- ni ku twe ku u ye ka ndhawu a ni khulumanga ku maintain i vonile ni ri mehe loko mi ri le ka relationship okay Swi ya lava mi sweswo ni vitana swi twini hafu, eh. sweswo ni swi twini se ni ku na ra i nga te i kha i hlamusela i ku um loko ya ndhawini yo nkarhi i maintaina pride ya wehe n'wana te un'wana n'wana na pride mara loko u kuma ku i ya ndhawini yo nkarhi u maintaina pride ya wehe so a ni ta vutisa ku why na loko u ngiya ka relationship i nga vhete i maintaina pride
a ni khuluma nga ku maintaina mente ri famba the way u nga se swo u ta sungule ku maintaina loko vona nga ku phela ku na tipride tin'wana wa ku byeriwa ka hawo eye laha fambaka kona va ku byela hi swona va ku byela hi swona se u vo swona swa ku eyi nga ku so too much wa swi vona van'wani swa va pfuna va ku eyi pride i xiza lexi kahle wa ni twisisa a nga kuma swa ku phela ku na ti-pride tin'wani ti ti ti ti ti grand u kuma swa ku ha va ka yini musa loyi wa tibyela a nga la a nga la ku tshama la byaleni la wo fika a xava a famba a wu yi pride a yi kotele ku nwela kaya wa swi twisisa so ti-pride tin'wani vanhu ti- ti- ti- ti-pride ti hi tindlela ta ta ta ku tala vhele pride a wu nge a wu nge lavi hi munhu munhu ta ku hayi njhani njhani njhani njhani a khoma swa bad wena.

like he don't care na loko u kuma ku ku ve na na na ku na argument nyana laya u kuma ku u na leswa swo a ah, mi namuntlha ni nge sendi message a nga se ni sendela ni nge n'wi foyinela a nge se ni foyinela wa vo swi fana sweswiya a ah, sweswi swi endla hi n'wana wasati xitani
mara swi haleka va mhani na vafana van'wana va swimaka hinkwenu ni swimakaka mi a ni endli sweswo yin'wana question yo hetelela ya gcina leyiwani ya gcina gci yo okay why vafana loko u kuma ku u famba na chomi ya wena ivi se mi va na xitayele xa xo yimi ku sa ya loyi nhwanyana wa swi twisanyana

va refresha miqondo njhani like it's more like having fun hayi swilo swa serious nga ta hey ni viteka serious eh mara u ri sa i ya na wena a ne hi have fun u n'wi tsakisa na leswaku se phela o oh, one two three one two three ni ni kumi nambara swo helela ka mina he hayi swi swi nga ti serious unless loko no fika ni kuma ni munhu loyi a nga ti kuma swa ku ya sis se ta matcha la nona se hi ku nga ta yi vhe yi suka
a swi twali a swi twali yini kasi i ri mm, i ri i ri mo heva fani hi heva fani hi refresha minqondo lero swa endliwa e swa endliwa laha handle no hane swa swa swa munhu wa njhani Mavo eh, ya ha kula vhele hi kula hi swo swi endla endla mara munhu loko a ri ni a ri ni nsati se hi ku maybe a nga ha swi endli swiya cause i i ni vanghani va ko se sungule ku chuza sungule ku hlawula hlawula swa ku a vo loko ni famba na lweyi um swi so na so swi lava ni famba ni vanhu va so na so twisisa that's why hi xitalo u kuma swa ku um vanhu va lava nga ni vavasati hi xitalo va famba ni vanhu lava nga ni vavasati cause va swi tiva swa ku loko ku nga na loko u famba ni munhu wa ka a nga na nsati swi ta hlupha loko se swi swi swi ku fambafamba la ndleleni wa swi twisisa ya so leswiya swi swi endla hi vanhu va ku a nga na nsati wo nga ni cheri just girlfriend wa swi twisisa swi swi na va serious so just njhe ku ti lavalava njhe ku wa ni twisisa ya ni tshemba ni hlamule kahle ma out ende swi wela ka cheating.
xitela girlfriend ya yena wo kule munhu yaloye a nga swi na teka ni decision wa ha ri ntsongo so munhu wa kale a nga ri matured mm.
loko a nga si na decide swa ku lava yini mm. ya
yabo balelisa okay guys vahlambulini mi va twile hayi ta ti vonela kwala khensa ku va mi ve na hina ka video leyiwani um kombela ku mi nga rivali ku hi subscribela mi tlhe mi yi sherela mi yi commentela mi nga vutisa na leswi mi lavaka ku tiva hi mina baby or leswi mi lavaka ku hi swi endla kwala ka youtube or ka platform yin'wana na yin'wana yi kona ende futhi mi nga yi cheka ka insta eh, tiktok na le ka facebook mo secha ku va tenga mboni dog nyiku hambe kuma ta huma komo khinsele guys ma swi tiva musiku na wena rin'wana tshama mi tisela swilo swa proper so ni tshemba mi enjoyile video leyo tanihileswi mabebeza a nga hlaya loko ku ri na xin'wana just comment whatever leswi mi lava ku yi tiva ka hina so a va ri hi famba hi ndlela leyi mina ma bebeza hi ku you get